Ka hal u law kan pek hna lai, king u law innka on nan si lai, kawl u law nan hmuh lai a timi hi zeidah a si tiah cun pawcawmnak, ngandamnak, khuasaknak khi si loin pennak si. Pennak cu biadang ka chim si ahcun khamhnak a co lomi nih khamhnak an hmuh khawh nakhnga ding ca khi si. Hmailei ah maw innkip i thla na cam tikah midam lo, ca thla na cam lai mi hi cacang he rel lai ci ai sain lomi si. Kannih cu campuai phi lai thlacam zong ah mathai dal sih cang sih nak a hal la pek nan se ki ngo loin ka on nan se khoi ka po a tong man lo i kan man mi hi a rak sa dam kan ni chu pai bol kha a chung a tang kan zo lo te ka khate khan hal bak hi kan rak tan nak a si hal ding mi cu pennak kawl ding mi cu zai pennak king ding mi cu zai pennak na hal hnga dingmi cu piangthar lo nih an pianthar khawh nakhnga ding lawnglawng hi hal dingmi si a tang na run pe rih si ahcun khuasak tin tuknak kong thamtham cu gentle mi nih an buaipimi pei an kawlmi pei si ko cu ti khan hmuh lai piangthar cangmi nih thla kan cam hnga dingmi cu bawipa piangthar lomi hna nih an pianthar duk khawh nakhnga ding cu na hal awk a si cun nihin hi zeidah na ka tuahter duhmi a si ti a duhnak kha kawl le hngalh nei zuam hi pahnih pi ni cu lunglawm chim lawng lawng he kan rian a si ti kha chim ka duh mi si zeicah tiah cun fapa pakhat a ngeimi rocotu pa tlangval nih nungak nu pakhat a thi chiah cun tlangval pa a pa kha a nungak nu nih thil halawk um ti ma ha ka chimmi kha nan vun fiang lo i mirum pa nih faparo cotu pakhat a ngei fapa a ngei ti fapa ngei i cu a fapa nih cun nungak nu nupi ah ṭhit a nupi he cun zei ah dan can cang cun pum khat an cang i mirum pa rocotu fapa nupi a simi nih khan mirum pa kha thil halawk um ti ma? Zia halawk um ti lo. ha zeiruangah dah hal awk um ti lo hi mirum pa ngeih vialte ro i a cotu pa kha dakaw a zei da si a va si cu sinang a cheu nupi le cu va ngaih an thiam lo tuk i avan vun ngeih le cang den kan pa nan ngeih hi zet de si khoi nan ku ang khe nan lai thil rengreng hi zeidah si khoi tiah thil ho bakin a ṭangmi vale cu an vale nih khual an tlawn karah an nu le an pa kha tawh an pek hna i an hrenkanh dih hna an fir dih lai ti khan phang sinain nupi fim cu van ngeih le cangka tein an pa le zong thil an hau lo an vale zong thil an hau hna lo i zei lungton dan i zuam an pasal le lungton khan i zuam i an pasal le nih dawm an i nuamh deuh fate dorkal ah an sawm hna hau lo bak khan an sawm thil le hau a ṭang tukmi cu kham an hau deuh deuh mifir phun khan hnu deuh deuh si tawhhren kan deuh deuh si khadawh si cu cucah cun hi mirum pa fapa hi hodah si ti cun Jesuh hi a nupi hi ho nangmah le keimah zeizong vialte a ser i a ngeitu pa Jesuh hi na va a si cang hnuah pa hi halawk na ngei ti ma na ngei ti ma ngai la lungwah thil hal ti hlah kan hal ning le kan rocar chin lengmang hi na fiang maw Makhanak cun lunglawmhnak tu kha chim law na pasal a di a riam a si siah cun a ngeihmi kha na ken khawh tawk in na, na zapei ah hin a tak in a langhter ko lai ti hi ah ka hi chim bia khi si ko han cu e a tak pemh hnu ah hin cun thil hi kan hal ngam keina thil ka hal lo nak a sau ngai ngai thil lung ka hal le ka tin uk ning a za cu capo si lo ka hal le ka ti ah hin Jesuh a fapa ngeih chun man a hei ka pek hnu ah hin vok ma ka hal nga arte ma ka hal nga zeizong vialte a ngei a sertu pa Jesuh man ka chung i um cang hnu hin halongam ti lo cu zei lawng da tang cang bawipa kai lawm kai lawm tuk kai lawm tuk ti lawng hi chim ding si thlacam vialte lak i a tawi cem a tling cemmi cu Bawipa kai lawm tuk hallelujah amen a tling taktak si hallelujah na chim lai na chim hrimhrim lai caan kan pek bak lai ka chimmi kha na fiang ta ve maw mah khi zong ah hin hal bak lo ding si Pei kan dam lo zong ah hin damnak hi hitin dawr a um cu. Na vun ka hal kai lawm ning hi rak ka hal hlah law hi bia ka chim lai lo cu. Keimah hi fa a ngeimi ka si ve. Ka fale an zawt tikah hin hi ka fale an zawt tikah hin kei cu damter khotu ka si lo nain ka fale an zawt tikah hin anmah nakin ho da zaw deuh anmah ho da zaw deuh keimah ka zaw deuh an zawt ah hin ka si an herh taktak kan zawt tikah hin aho nih dah kan zawtpi te cun kan pathian nih na kan zawtpi na in khawhmi a hngal i na in khawh lomi hna le an sianh paohpaoh a si si ahcun zawtnak kha ṭha tein na lekhan ding si ko cucaah cun thlacam ning hi zeitin dah si ti cun na zawt tuk ah khin na fa a zawt tuk a tak a linh hluahmah zeitin dah thla na cam lai ti cun bawipa fapa na ka pek ca kai lawm hallelujah ka fapa a tak alin a theitu pathian na min thangtha ko se a in khawhmi le in khawh lomi a theitu bawipa na min kan thangthat damdar ca na theitu pathian na min kan thangthat amen a za ko a fiang ma thil hal ning pakhat kan vun chimh hna hmanh lai A fale kong a chim tiah maw ka ti lai cu tahchunhnak ah ka hman bia si ka fapa te hi a lung a fim mi te um mi piangthar zong si dori ka kalpi i thil ka cawk hnik tikah hin kha uh, pa te si pa zong nih tata kan ti nu zong nih tata kan ti kha uh, tata kha na duh mi i zoh tiah ka ti a ka leh mi cu ka pa keimah duh mi ka duh lo nangmah nih na ka duhpiakmi ka duh tiah ti thil kan cawk ah hin amah duh ai thim duh lo keimah nih hin ka duhmi hi ka cah ṭhami kai thim thiam lo ca ka pa nangmah nih ka thim piak law na ka duhpiakmi kha ka duhmi si tiah a ti maca cu ka fapa nih thil a ka hauh ning le bia a ka ruah ning si ka fanu te ngakchia te mi dawr kan kal sia cun a sen te duh sia cun park caw piak mi hi bak caw tu bak caw nu phaisa kai ken lo a duh bak lo ma khan cun a tang bak ah hin ai bot a leh bak an ai let ka fale veve an si i thil an ka hauh veve tikah hin fapa fim thil hauh le fanu fim lo deuh thil hauh cu mata khan um te ning si cucah cun kannih kan pathian cu zeizong vialte a theitu a si caah cancer na ngeih hmanh ah hin zeitindah thla cam awk si te cun bawipa ka cancer hi na pulpiti hman na timhmi sia cun na min thangṭha ko seh na ca khen sarum lo ti hi ka theih damter khotu pathian na si kan zuk sihmanhsehlaw kei cu tlak ka si nang um sertu na si hi na fanu na fapa nunnak hi nangmah duhning tin ser ko keimah duhmi ka duh lo i nangmah duhmi tu hi ka duhmi si ka in kho le in kho lo a theitu bawipa na si cah na min thangṭha ko seh amen a tling tukmi message thlacam si pastor pawl kan i thawk i mirum deuh pawl sizung an um ahcun bawipa mizei mizei an zawt ah mirum deuh an zawt ah mirum fanu le fapa an zawt le bang ahcun tling tlang pastor cu tan si assistant pastor he senior pastor he hmunthur phiak he kan chuak dih kan thlat sam cu a ke bak an a view bak an view na hmai an zawt siah cun aw kha halo si si kha kan in philh lo hi in bak in kha kan rak in cam piak a li lawng te mirum deu than cham cha kan ki kan chei boipa a khu chat chin kan hei ti a chat chin lo voi zedan a ngal cuca cun kha kan chama hin pathian hi puitling dawtu pathian asi hngal buin chawn selaw bawipa nih na zawtnak zong hi a tamter hrimhrim ko lai cun zawtnak vialte dam ding hi pathian program zong asi fawn lo amah sunparnak ding se cun zei zawtnak paw ka pathian a damter fawn zawtnak vialte damter hi pathian program rak si selaw amah jesuh zong nih mizaw vialte rak damter dih hna hnga ti hi na vun theih ding ah ka duh i

Salo salo. A atu atu khat cu a tawinak tein rawl a ul lomi ca tawite thlacam kha ka vun chim ko bia ka si. Rawl nu le chun tlak hna thla na cam ahcun Pathian thangthat ding hi a tam tuk i Pathian thangthatnak le Pathian biaknak in thla na cam ko lai. Cun thlarau tlau ca in na siherhnak kha hal a phumi cu zei lawng dah si ka ti kha thlarau tlau ca thlarau khamh lomi hna nih khamh an co khawhnak hi hal ding bak i a kan cawnpiakmi cu si i cu ti lo kha cu pathian biaknak le thangṭhatnak in caan na hmang ko lai ti kha chim duh cun hal na duhmi hmanh kha pathian sin i na chim tikah hin puitling nun in thla kan cam awk si ti chim duhmi si na fa a zawt tikah Bawipa, ka fa a zawt a theitu Pathian, damter khotu Bawipa nih min kan thangṭhat. Na biafang ah hal pakhat hmanh ai tel lo i zeilawng dai tel, biaknak le thangṭhatnak lawng te tel. Sinain mah khan halnak idea na herh kha Bawipa nih khan a rak theih diam cangmi a si. Ti kha ka chim duhmi si. Hra oh hitin ka vun chim lai lai lei contract ka vun hman lai mu uh, inn dang chuak ka te na si zedan na her da cun ar thlai ci te na her a khua lei ta chun nak tuk mo nan ma lei nan ma lei cun kom ve fom lo cha nan ma lei contract chu ka ngal ve fom lo ve lai lei kha ka vun chim lai zedan na her inn dang chuak ka na si cha ar thlai ci ar thlai ci cu nan phil ma tu hep nan theih ko te a ṭhat ar thlaici te na herh i hi na innpa ar tampi a zuammi sinah na kal mah cun an nu nih he ar fah lio si churcher fah lio si mah khan na va kal i kapi mekhi fano cawm lio mi arpi ṭial bak khi kan nih zong in dang chuakka kan si atu baka ka pe lo ka duh atu tu tu thai thawh ka lo thai thawh lo bang kara atu bak ka pe lo ka duh makha ar thai ci hal ning pakhat te A pahnihnak cu a ka pi ar pei tampi nan ngeih hi a ṭha tak kan nih zong in dang chuak ka kan si cu nangmah nih pei na hngalh ko cu ma cu zong cu dei thil han ṭhiamṭhiam si ma ca khan pathian kan chawnh le kan biak tikah hin dawtnak pathian zeizong vialte a hngaltu bawipa sinak hin chawn u si ti zong khi a si ṭhiamṭhiam tikah mun chim ka duhmi si thla pa ca vial cu fiang ko khi chim duhmi cu thil hal ning ah hin fahsa thil hal le puitling thil hal le puitling lo thil halomi ka fale pahnih lak i puitling thil hal bantuk khan thil hi pathian hi chawnbio selaw bawipa hi a di a riam lai kan nun ah sunparnak a co lai ka ti duhnak khi si cun hal a tlak taktakmi hi khamh a co lomi khamhconak lawng bakbak hi hal a tlakmi si cuti lo hi cu a biapimi a pahnihnak cu nihin ah zeidah ka tuah le bawipa ti tu hi le kham a tlaumi hna ca ti dah lo hi cu hal a tlakmi thil um lo zeicahtiah cun amah Jesuh man a kan pek cang hnu ah hin zeizong vialte kan ngeih cang hnu in hal awk hi a um in ka thei lo ti kha atu tiang ahcun vun ngai phot ko law na vun co a har deuh zong si le midang nih an vun bet ṭhan te lai i aw sia cung nih a chimmi kha a si hnga.